Agoo, eve dukɔa go dom hee. Agoo, eve dukɔa go dom hee. Agoo. Do gbe na me va agbe ŋke ƒe ya va la dzi. Egbe nu yi me di be mi a kpɔ nye be, e, wo yɔ na ɖe be daily commute. Ele gɔme si nam ɖe daily commute. Aha, daily commute ɖe ŋtsɛ wo nye. Ele gɔme si nam ɖe daily commute ɖe ŋtsɛ wo nye. Nu yi me kpɔ le. Egbe ma alo yevugbe ma woyɔna be Delhi Commute eya wode egɔme nam alo amegãwoe de egɔme nam be enye wò aƒemeyiyi tso dɔ me, hm, wò aƒemeyiyi tso dɔ me. kple wò dɔme vava tso aƒeme. Emɔ ma ƒe zɔzɔ ya yɔ be daily commute. Ele gɔmesedi. Efia be wò aƒemeyi kple wò gbɔgbɔ va aƒeme la, e, eƒe wɔna, emɔe tsɔ o, motoe tsɔ o, afɔe zɔ o, tso le aƒeme kɔ va dɔ me, tso le dɔ me kɔ yi ɖe aƒeme, daily commute, eya nye yevugbe si gbe woyɔ nyadzɔdzɔ ma alo dɔwɔwɔ ma be daily commute. Ok, le mía ŋɛawo me la, míagblɔ be aƒemeyiyi kple aƒemevava. Èle egɔme se nam ɖe? Ahan, eya medi be míakpɔ egbe. Ta mègadzo le mɔ dzi o, mègaŋlɔ be ne ame yeye nye ko dze agbana subscribe. ekema míanɔ kame. Ahan, nu yta medi be magblɔ nya aɖe tso Daily Commute enye be, nane dzɔ ɖe nye ŋutɔ dzinye le dɔ me yi mekɔ yi na ame tsitsiwoe ale be ame tsitsiwo kpɔ eme la, egbe ma ya wokɔ cancel nyewo benefit wodze be makpɔ le dɔ me ta. Ekawoe? Nyemenya edɔ ka wɔe ele o, vɔ mexɔse be ne edo tom la, ade dzi wɔe. Ele egɔme si nam ɖe? Mekɔ ɖokuinye kɔ le kpɔɖeŋu wɔ na wɔe. Ne wò yi le nye kpɔ, le dziɖuɖu ƒe dɔ ɖe ɖe me alo ele ame ɖe ƒe dɔ wɔ la, nàbia se nànya be ɖe le ke wòle, le ke se kplɔ ame do. Ele gɔme se nam ɖe? Ahan. Nu yi ta mekɔ eya kɔ va alo yi dzɔ ɖe dzinye medi be magblɔ na wò fifi la eyae nye be, gbã, enye mezã keke kɔ yina dɔ me, moto bike ya mezã. Me doa ʋu me be moto bike, bicycle ya me zã. Gbe do gbe tse me doa ʋu. Ese egɔme nam ɖe? Me kɔ taxi, sometime tse me dona trɔtrɔ, me dona basi ahan. Sometime kpla tse ame ɖe a nam lift, ele egɔme si nam ɖe kɔ yi ɖe aƒe me alo ame ɖe a nam lift kɔ va dɔ me. Mɔnu vovovowo ta me nye mɔnu ɖeka yeo. Vɔ eva dzɔ gbe ɖeka be me yie ɖe dɔ me. Zã me metɔ ɖe junction le teƒe ɖe, nɔ ŋuwo dzɔ be ŋuwo no va yi ko la me va ŋu magblɔ be ŋu eŋukula ɖe menɔ nu kpɔ nyuie ɖe o eya ŋutɔ be yewo susu tsaka yi menya afi ne tututu ya to ya wokɔ va lɔm me nɔ keke dzi vɔ nye menɔ keke ku o ta ale metɔ nɔ ŋuwo dzɔ be no va yi la eva lɔm le keke kekea me daŋu. Ele gɔme si nam ɖe? Fine. Ale be mekɔ nya kɔ yi na nyɔametɔwoe, especially, magblɔ specifically, within the university community. Ele gɔme si nam ɖe? Aha. Nyotatɔ na menya be, ɛɛ, ne accident dzɔ ɖe dziwòe le dɔ me la, efia be workman compensation ele na wòe. Vɔ ne medzɔ ɖe dziwòe le dɔ me o la, ekema workman compensation mele asiwòe o. Ele gɔme si nam ɖe? Good. Efia be nele dɔ me le dɔ wɔ hã yae ma. Vɔ nya ɖe dzɔ yi nye be, wobe ne edzɔ le within the terrain alo le dɔwɔƒe la, ekema woate ŋu ana wò workman compensation. Ale be nyo accident ye dzɔ le, leke magblɔe, le within premises alo nye jurisdiction me, sigbe mayɔe ma, ele egɔme si ɖe? Ahan, ya ta meto ŋu. Kɔ nye ƒe ŋutete, eh, police report, hospital report wo ƒete me bɔ wo nu ƒu abe me kɔ yi ɖe amegawo gbɔ be no kpɔ me nam. Eh, ɖe wo le eteƒe be me le qualify na workman compensation. Ele gɔme si nam be. Vɔ le nyateƒe me la, eh, enu yi wo te fli ɖe te ta nye me to kpɔ workman compensation ɖe. Eyae nye daily commute. Wò aƒemeyi kple wò aƒeme dɔ me vava ɖe meka ame ɖeke o. Ta dɔwɔƒe yi enya yi gblɔm mele fifi la, dɔwɔƒe yi wɔ yele ɖe, teƒe yi le dɔ wɔ, kapinta ye o, mesin ye o, ebia se be Deli Commuter ɖe leke wolea? Hafi domahi eɖe ava dzɔ ɖe dziwòe alo ele Ministry of Education, ele Ministry of Health. Ebia se be Deli Commuter ɖe leke wole ewɔ le mia gbɔa? Because vevesese wònye. Makɔ nyiwo foto kɔ daɖe emɔ dji nakpɔ ale yi otun sometime makɔ kɔ he ŋkuwo me ƒete deko woase nyiwo nuƒoƒo nakpɔ ale yi amegbetɔ xɔabi haɖe be gbɔna de dɔme menye nye ŋtɔ ƒe tsatsa ƒe me yio ele egɔme ɖe be me gbɔna de dɔme ta woteŋ dam ƒu Workman composition menye meka meka meka e e e djiduduo. Nyateƒe wònye be lɔyawoe le mía si. Nyateƒe wònye be nyateƒee ɖe, ɛɛ, Daily Comic ate ŋu aƒo amegbetɔ ƒu gbesigbea? Yi menye be ɖe metso yina ɖe nyewo dɔwɔƒea? Èle gɔmesese nam? Ahaa. Egbe le nye kpɔ le mɔ dzi. Medi be wò susu neyi ɖe kɔntrat si wòkple amewo mi ɖe mi me. Èle gɔmesese nam? Ɖe nusɔsrɔ̃ wònye? Eyata mekɔ va mɔ dzi. Nado le yɔyɔ be Daily Comic. Mede egɔme va yi. Wò aƒeme yi kple wò aƒeme vava. Ne mee gbɔna dɔme me yina ɖe aƒeme, nade ŋdzɔ ɖe dzinye ɖe. Eka dzidudu alo eka dɔwɔƒe alo womeke o. Ele egɔme. Gbe mava dzɔ ɖe dziwò, mava lili wò gbe ma gbe o. Ele egɔmesi nam ɖe. Excuse me to say, nye ya nyo accident aɖe, nyo ŋku me fo ɖa. Vɔ ɖomahie wò afɔwo ava tso na wòe, abɔwo ava tso na wòe. Ele egɔmesi nam ɖe. Ahaa. Ne eva dzɔ ɖe, leke wòalé? Leke wòaxɔe? Edzi ka akɔ xɔe? Eya gblɔ mele na wò, eya ta mekɔ enya kɔ va wò emɔ dzi alo wò apa ɖe edzi. Mía nɔviwoe, e, ete ɖe dzinye, nyemable wò o. Ete ɖe dzinye because wona menya be abe nye wodzɔ la, security dɔ wònyo alo amedzikpɔkpɔ dɔ wònyo. Ta tso le aƒeme, menya ge ɖe university kpɔ me alo mege ɖe nye wodɔ me la, Nyemakpɔ fiafitɔ ato fiafitɔ ŋu atsi na fiafitɔ be nyemekpɔ ge ɖe dɔ me o ta nyemawɔ dɔ ao. Mistake ma nyemawɔ o. Ne menya kpɔ fiafitɔ nye ƒe du tsi nye ƒe area me mekpɔ fiafitɔ le o alo menye nye ƒe area me kura la edze be malé fiafitɔ. Nyemakpɔ fiafitɔ nagbɔ abe le Ghana alo Togo dukɔ me makpɔ ame ɖe me anya be ɖewo le fifi yi menye nye ƒe teƒe kura tse ɖe nyewo dzi dzitsinya ma da asi le ŋunye be ɖe makpɔ ame ma ma da asi le ŋuo. Ele gɔme se nam ɖe? Ahaa. Vɔ wonye be nyewo dɔ wonye be ya me va ge ɖe dɔwɔƒe ya wonye be haɖe daily commute be nyemekpɔ dze dɔwɔwɔ ta. Ele gɔme se ɖe? Is it your working hour? be womekpɔ dze dɔ wɔwɔ ta wokɔ se ma kɔ ƒo nya kɔ ƒu gbe. Mía tɔ lae, be nyewo, nyewo aƒeme yi kple nyewo dɔme vava deli kɔ me ele dɔ wɔ le university, magblɔe specifically University of Ghana, eya ƒe nya gblɔm mele fifi la. Ele gɔme se nam ɖe, wokɔ deli commute kɔ ƒom ƒu gbe, be deli commute ta yewo manam workman compensation o. Nye mele ame ɖeke force o, mi me force ame ɖeke tse o. Èle egɔme si nam ɖe? Vɔ ɖe, tamedodo ka ele eteƒe? Babia nye be ewò yi nèle yi le gbɔgbɔ. Ènya be Daily Commute ta, ne womenya ewɔwɔ o, èle wò mɔ dzi yie ɖe wò duty post. Magblɔe generally, ne èle tso le wò office yie ɖe wò duty post, on, on your way to your duty post, ya wònye be eva kpɔ fiafitɔ ebe yealé fiafitɔ Ne wònye be woto, wotɔ hɛwɔe ɖe, woabia wò se be, Èle wò duty yea alo yi nàde duty? Èle egɔme si nam ɖe? Ne wònye be yi nàde duty la, ekema you are on your way to your duty post and therefore whatever happen to you from your, from, from your duty, from your way home to your duty post or from duty post to your home, on your way, Meka ame ɖeke o. Wò workman compensation makpɔe o. Èle gɔmesi nam ɖe? Ta nu ɖeka medi be makɔ de wò ta me enye be, workman compensation ɖe, wome nɛ by heart o. On your way home, find your way, kpɔ gbɔ be yi le ɖeɖie ɖe. Agba yi meka o ɖe, megava drɔe ɖe ta o. Ne le dɔ me within your terrain you can do any skills you have. Ele gɔmisi nam ne you can do any skills you have. Because me xɔse be ele nye kpɔ le wo mɔdzi ɖe wo me nya nu yi wo le yɔyɔ be daily commute o. Ele gɔmisi nam me le sure be ele nya be nu yi wo yɔna be daily commute ɖe wo me nyɛ o. Wo me va xlɛ ɖe se wo me na wɛ o. Ele egɔme se nama? Ahaa. Ta ɖe mèdi be míase egɔme nyo fotoawoe wa kpɔe? Ne èkpɔ fotoa ɖe, wò ŋutɔ nàkpɔe be ta haɖe enya dzɔ le kampus mee. Ta nàkpɔe be ɖe wònye nyateƒe be Daily Commute ya ta nyemexɔ Workman Compensation alo nu bubu ɖe le eteƒe yi wònye be eya tae nyemexɔ Daily Commute o. Wò ŋutɔ nà justify nɔ dɔkuɣi. Mele nyaa gblɔ kple susu be nàkɔ ŋu wo susu me. Ne èle mɔ dzi yie de wò dɔ me ɖe, kpɔ gbɔ be yedo dɔ me. Mekpa le dɔ me gbe ɖeka ma gblɔ nya kɔ ɖe eme. Mekpa le dɔ me gbe ɖeka yie de dɔ e aƒe me. Mekpɔ be moto lɔnyɔ viɖe ƒu anyi ya melé motoɔ. Nye me nɔ unifɔm me o, me lé motoɔ, mía tɔwɛ, kɔ ɛɛ lé amiɛ, me bla motoɔ ɖe ɛɛ pole tiŋ, lé amiɛ kple ɛɛ sukuviɛ kɔ yi ɖe ɛɛ hospital. Me nɔ fima kakaka ƒometɔwo va, wo va take in charge of the, the, the this thing, ɛɛ a ɛɛ sukuviɛ yi ɛɛ emɔ, emɔ lɔ. Ya me, me klɔ asi da asi le nya ŋu. Ale yi nya va wu nu nye me ga nya ya o. Vɔ excuse me to say gbemagbe ne ɖe wònye be menye ɖe mèlé ŋutsua o la, sometime ŋutsua ate ŋu asi dzo. Eya nye gbãtɔ. Evelia, nyɔnuvia ne menyo ɖe wònye be mète ŋu wɔ avu di tax siwo mi mikɔ nyɔnuvia kɔ yi ɖe kɔdzi o la, ɖemahe ame ɖe awɔe ya, vɔ ɖemahe it will be late. Wòva nye be University ƒe ame mexɔ na. Èle egɔme se nam ɖe? Ahan, nyewo dzi tsinya ɖe eya tsi nam be mawɔ ema. Menye wònye be. Dzizizi wònye be mawɔ nye ƒe dɔ gɔme kpa le dɔ me yie ɖe aƒe me. Mía tɔwoe, biabiae ma. Mebia amegã aɖe gbe ɖeka be ɖe ne wònye be ya ƒe vi ame xɔna gbe ma gbe ɖe, abu ŋkɔ sia hã? Teƒe nyio accident dzɔ le ɖe? Menɔ inside wu teƒe yi me accident ma dzɔ. Tame le gblɔ egbe na nàsee nànya be ɖe. Nane le woyɔna be Daily Commute. Nàva yi bia se, nàva yi ka ame, nànya ame ne magava lili wò tsɔ. Ne le yi le gbɔgbɔ va ɖe, nàʋu wo susu me be ɖe ne womele dɔ me, womekpɔ do dɔ me ɖe, èle asi de nane me ɖe, nànya be enua ɖe ava affect wò ŋutɔ. Ahan, esewo le nyɔɔ, dze be ame sia ame nexlẽ ne nànya ame. Míatɔwoe, nyemaƒo nu boo o, èkpɔ nyewo foto. Ale wò susu tsi na wò be Deli Commute ta, nye ƒe aƒeme yi kple nye ƒe aƒeme vava wònye be nye mele dɔ me hafi accident dzɔ ta yewoma nam Deli eh, Workman Compensation ɖe mega va dzɔ ɖe dziwò ese justify na dɔkuwɔe nyuie wònye wò vɔ̃ wònye wò mi le ŋgɔgbea kpɔ mebia ŋkeke ƒe dzɔgbenyuie na wòe mega ŋlɔ be wodze agba ne na subscribe dze agba ne na subscribe ma mi anɔ ne nya de le asiwòe ɖe ŋlɔe ɖe te. Ne nya de nasiwò ko, ŋlɔe ɖe te. Eŋeawo me na míawɔ ɖeka. Mebia ŋkekea ƒe dzɔgbenyui na wò.